Уйлап карагыз әле, безнең әби-бабайлар бу яшелчәне ашамаганнар, алар аның төгәл хәләл икәнен белмәгәч, аны кабул итә дә алмаганнар. Бисмилла. Әссәләмү алейкум! Исәнмесез! Хөрмәтле дуслар! Бүген сезгә ашамлыклар турында сөйләшеп алырга тәкъдим итәм. Дөресрәге, хәзерге заман татарлары да ризык сайлауда шулай ук сакчыл караштамы, әллә инде юкмы? Кулымда краб таякчыклары. Бу хәләлме, юкса хараммы? Гыйлемле кешедән сорарга кирәк булыр әле. Әгуду билләһи минәш шәйтанир раҗим, бисмилләһир рахманир рахим.
Бүген без ашар өчен хәләл ризыкны җиңел табабыз. Бөтен Татарстан буйлап хәләл кафелар да бар. Әйдәгез әле Түбән Кама шәһәренең Сулейман кафесына кереп сорыйк әле, ә алар краб таякчыкларын менюга керткәннәр микән? Без Сулейман кафесында Рәйхан кибетеннән алынган ит белән эшлибез. Аларның һәрберсенең сертификаты бар. Безгә килгәндә сертификат белән килә сыер итләре. Тавык продукциясенә килгәндә, безгә чылны бройлердан килә, хәләл, хәләл дигән эмблемасы бар, һәрберсенең сертификаты бар. Йомырканы да шулай алабыз, шул ук сертификат белән. Ә балыкны, белгәнегезчә, балык продукциясе һәрвакытта да санала хәләл дип. Шуның өчен безгә килгәндә, курыкмыйча килеп ашый аласыз. Ә ризыкларны бисмилла әйтеп әзерлисезме? Бисмилла әйтеп әзерләнгән, без сезгә биргәндә дә бисмилла әйтеп, чын күңелебездән ризыкларны бирәбез. Безнең ризыкларның үзенчәлекләре шундый, өч төрле ризык әзерлибез, Үзбәкстан ризыгын, шул якныкын, тагын татарча и европейка. Үзбәкстан ризыкларын безнең Үзбәкстаннан килгән Бигзот исемле егетебез әзерли, ризыклар бик тәмле. Ә татарча белән европиканы без үзебез әзерлибез. Тагын безнең шул бер үзенчәлек бар, безнең кафе мәчет карамагында. Безне Салих хәзрәт белән Амәл хәзрәт тикшерәләр, бездә контрольдә шулар. Татарлар, мөселманнар буларак, әлбәттә, үз ризыкларына бик игътибар иткәннәр. Әгәр дә без бүген хәләл дип әйтәбез, ул инде яңа сүз, кемнеңдер өчен инде ул шундый бер гаҗәеп, ниндидер чит гарәп сүзе дип әйтергә була. Әмма ләкин безнеңчә, татарча, ул инде авылда чалган ит дип шулай мәшһүр булган инде. Әгәр дә бер егерме-утыз ел элек алсак, ул вакытта да булган иде мәҗлесләр. Ул вакытта инде хуҗалары бу ит, мөселманча чалынган, авылдан алып кайткан ит дип җавап бирәләр иде. Нинди генә чара булмасын, нинди генә заманалар булмасын, татарлар инде алар үз шул гореф-гадәтләрне сакларга Тырышканнар иде, әлхәмдүлилләһ, бүгенге көнне менә шундый гореф-гадәт безгә дә килеп җитте. Без хәтта безнең арабызда кемдер ураза тотмаса да, намаз укымаса да, ризыкка игътибар итәләр. Әгәр дә без каядыр авылда, мисал өчен, чалынган Иткә ышанабыз, ул хәләл, аны туганнар, күршеләр, үзләре диндә былган кешеләр чалалар икән. Әмма ләкин каядыр шәһәрдә, ниндидер кибеттә сатыла торган иткә кемдер шикләнергә мөмкин. Мисал өчен, каян килгән микән бу ит? Кем аның поставщик, кем аны чала дип. Шуңа күрә дөрес булсын өчен, дин булсын өчен, кемдер шул мәсьәләгә таянып, мисал өчен, аны бизнеска әйләндермәсен өчен, әлбәттә, безнең нәзарәтебездә бар аерым бер оешма, ул да булса Хәләл комитет. Вә алейкумуссәлам вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ, Салих хәзрәт. Әлбәттә, сезнең тамашачылар, әгәр дә Ул тыңлаучылар, аларның әгәр дә хәләл белән бәйле сораулары туса, рәхим итеп, безгә Казандагы Хәләл комитетыбызның офисына мөрәҗәгать итә алалар. Безнең адресыбыз, Казан шәһәре, Габдулла Тукай урамы, өченче йорт, 305 нче офис. Әгәр дә сораулары булса, интернет аша яза алалар, info собачка halalrp нокта com безнең адресыбызга, электрон адресыбызга үзләренең сорауларын юллый алалар. Без хәр вакытны ачык, әгәр дә сораулар булса рәхим итсенәр. Әссәләмү алейкум рахматуллаһи ва баракатуһ.
Бу ашамлык татарча ничек атала, беләсезме? Сыр сыр инде ул. Ә беләсезме ни өчен? Татарлар элек сыр ясамаганнар да, ашамаганнар да. Хәзер генә бик популяр. Сәлам алейкум, Хәтим апа. Бүгенге татарлар ризыкларны нәрсәдән әзерлиләр? Хәзерге вакытта яшьләр пешерәләр күбрәк ролл, роллар ашыйлар, самсалар. Ә э, без инде олырак яшьтәге апалар без күбрәк пешерәдер идек тутырган тавыклар, бәлешләр, кыстыбыйлар, урамалар, кыш телләре, җәймәләр. Элегрәк татар халык ашларында ашлар җыганда, мәҗлесләр үткәргәндә салатлар ясашлар юк ие. Анда фруктлар, җимешләр куя идек тә, шулар белән үткәрә идек. Ә хәзерге яшьләр күбрәк салат ясыйлар. Салатларында төрлеләрен бик күп төрле салатлар ясыйлар. Шулар арасында крабовый хәзер бик киң таралган.

Мәсәлән, сезне кунакка чакырдылар, ди. Ә сез күрәсез, өстәлдә ризык хәләл түгел. Нишләргә? Харам ризык карынга керү нәрсә белән куркыныч? Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безнең догаларыбызны кабул кылмый, әгәр дә безнең карныбызга харам ризык керсә. Һәм инде мәчеттән бабайларны, әбиләрне, хәзрәтләрне ни өчен чакыралар мәҗлесләргә? Вафат булып киткән әрвахларны искә алырга дип. Яраткан әтисен, әнисен, туганын искә алырга дип. Һәм шулай булырга мөмкин, әгәр дә оештыручы кеше зур игътибар бирмичә бу мәсьәләгә шикле яисә хәтта харам ризык алган булса, менә шул мәҗлеснең бөтен мәгънәсе югала, чөнки харам ризыкны тансың, Аллаһ теле догаларны кабул кылмый. Краб таякшыклары буенча инде кровой палочка дип инде күбрәк без аны аңлыйбыз бит. Э, аның буенча мәсьәлә инде күптән ачыкланган. Э, асылда краб таякшыклары бит инде ул э, балыктан ясала һәм ул рөхсәт ителгән. Ләкин аны инде менә бизиләр, буяу сертәләр өстенә кызылгыл төстә. Менә шул буяуның нинди матдәдән ясалганын карау кирәк. Әгәр дә ул буяу э, паприка беләнме яисә бүтән э, буягыч белән алыштырылган икән, ул әлбәттә рөхсәт. Әгәр дә инде кармин дигән буяу белән буялган булса, ул кармин дигән э, буяуның э, турында инде интернеттан карап белә алабыз. Ул э, кашинель дигән бөҗәктән ясала. Инде без уның мәсхәптә һәм динебездә инде бөҗәкләр ашау Безгә тыелган, чөнки ул кошларның һәм хайваннарның, балыкларның ризыклары. Безгә Аллаһ Тәгалә бүтән төрле ризыкларны инде яралткан, күп иттереп, бүтән төрле ризыклар бар, Аллага шөкер. Әгәр дә инде краб таякчыклары кармин дигән буяу белән сөртелгән булса, бизәкләнгән булса, ул безнең мәзхәбтә халәл булып саналмый. Безгә андый ризыкны кулланырга тыелган була.
Шикле нәрсә ашамас өчен райхан кибетенә керергә дә, шуннан ризык җыеп кайтырга, иң яхшысы шул булыр.

Шигендер суы. Татарлар борынгы заманда аны чәй кебек эчкәннәр диләр. Мин дә эчеп карыйм әле. Бисмилла. Ярыйсы бара. Әмма минемчә, бабайлар лимонад эчеп карасалар, аларга ул шигендер суыннан күбрәк ошар иде. яшьләрчә Альхамдулилләһ. Аллаһ Тәгалә безгә хәләл ризыклар насыйп итсен. Әссәләмү галәйкүм!